A chang leh dan bawh che zawngin an khawsa bawk. Heng rinhlelhte hian eng thil nge an ti leh dawn tih hriat a nih miau loh avangin venhimna lam pawh uluk a ngaih phah a ni. Kehiua chanchin hriat belh tumin Washington State Police pakhat chuan a pa Kirby Kehiua chu a chena Coltsfield-ah a va kawm a. Video a mi pakhat thlalak chu a hriat zawng a nih leh nih loh a zawt. Mahse Karbia chuan a fapa Xavier thlalak chu a finfiah thei lo. Chutih rualin a pahnihna chu a fapa naupang zawk Janie-a a nih thu a sawi. Chu thil chu investigator te chuan dan pangngai zan loh deuh niin an hria a. A chhan chu video atanga thlalak an neih atangin awlsam takin driver zawk Chevy-a chu finfiah theih a ni. Mahse Cheney-a erawh awlsam taka finfiah a ni thei lo thung. Chuvang chuan fapa pahnihte zingah pawh duhsak bik an awm ngei niin an ngai a ni. FBI-te chuan kum sawmhnih pathuma upa Chery Kehio leh a nau kum sawmhnih pakhata upa Cheney Kehio te chu an nun hlui an chhui kir sak a. Arkansas-a mi pathum thahna bakah pawikhawihna chi hrang eng emaw zatah Chery Kehio chu thlun zawm a ni. Washington State-a tual thahna nen pawh thlun zawm a ni a, Idaho State-ah pawh tual a that ngei niin an ring bawk. Chu mai bakah ruk ruk bakah mi suam dan loha mi pawisa hneh chhuh bakah bungrua rukte state danga laksawnna ah te a inhnamhnawih bawk a ni. Tichuan Kehio te unau lakah APB chhuah a ni ta a, APB chu All Points Bulletin tihna a ni a, mi tu emaw rinhlelh ang chi an nih chuanin ngaihvena lo thlithlai tura dan kengkawhtute hnena message thawn a ni. February ni sawm pariat chuan inkahna thlenna hmun Wilmington khua atanga Mel sawmli panga a hla a awm Frankfort, Ohio-a investigator-te chuan Kehio te unau hnu hma an hmu. Car pakhat hi nitin ei chawp mamawh zawrhna parking lot-ah hnuchhehin a lo awm a, chu car chu Silai-a inkahna thlenna hmun atanga Mel khata hla a ruk bo a ni. Thuneitute chuan an unautu emaw zawk zawkin a an ruk niin an ring. Rukru chuan chahbi chauh a lo hnutchhiah bawk. Investigator te chuan unau pahnih beisei bo tawh tak te chu man an ni lohna turin eng emaw tak thil an ti duh mai ang tih an hlauthawng hle. Dan la ka ta tlan chhe mek, tu emaw zawk zawk chu tu emaw talin an lo hmuh beiseiin state police te chu vak darhin chung lai bul hnai vel la cheng te chu an han zawt kual a. Chuta tanga mel khata hla a awm Lake Hill Camp Ground ah Kehio te unau hnuhma chu a rawn inlar leh ta. Chulai hmunah chuan unau pahnih te chuan an nupui fanaute nen RV ah an camp a ni. Investigator te chu chulai hmuna an va thlen meuh chuan a lo tlai chhe der tawh. Ni hnih hma lam khan chen nghal theihna ang chi motor nen chulai hmun chu an lo chhuah san fel tawh zawk a ni. Chu motor ah chuan unau te chu an chuang ve em tih erawh tuman an hre lo thung. FBI te chuan chu lirthei atan bik liau liau in rampum huap in APB an ti chhuak leh ta a. kar a liam a, investigator te chuan RV hmuh a nih thu mipui hnen atang an dawng leh nawlh mai. Chu RV ah chuan naupang leh nutling te pawh an hmu tel a, mahse thuneitu ten an thu dawn bawh zui a, RV an hmuhna nia an sawi an va thlen chuan RV chu a lo kal bau hman leh tlat tawh. Hmelza sum nga a hla a awm Indianapolis, Indiana a motor ruk bo hmuh chhuah ah chuan Kehiot te hnu hma a in lar leh a. Investigator te chuan van chu an han dap a, a chhungah chuan Chevy Kehioa hming inziahna chuang tui alh thei lakna receipt an hmu. Mahse a unaupa Shania hnu hma erawh hmuh tur a awm lo thung.

Car an ruk bo dan atangin thuneituten an ti tawp a nih ngawt loh chuan Kehiote unau pawi khawihna chu a tawp mai dawn lo tih a chiang ta. Dan kengkawhtuten Kehiote unau an hmachhawn leh a nih ngat chuan inkahna a thleng leh ngei ang tih pawh a rin theih. Pawisawilau tu emaw chuan a tawrh phah ngei dawn a ni. Ram chhung hmun tinah chuan tual chhung leh federal thuneitute chu inralring tura hriat tir vek an ni a, he Kehiote unau hi chet an thaw leh hma ngeia an zawn hmuh a ngai a ni. Arizona lamah ve thung chuan state trooper pakhat chuan Kehiote camper hmel hmang nia an sawi nena inmil chiah mai, RV chu a tawng fuh. Chu RV chuan Licence Plate a nei lova darthlalang puan zar te chu an in zar phui a, State Trooper chuan hmunpui lamah puih a ngaih thu a thawn ta nghal vat mai. Chu Trooper chuan Kehio te unau chuan ral thuam an ken mai bakah an hlauhawmin mi thah tumin silai an hmet puak dawn tih a hre chiang a ni. Hun reilote chungin Swat team te chuan Arvi chu an hual ta nghal a, zana an chhawn thut dawn avangin Kehio te unau chu inring hman lova an siam a ngai. State pahniha tualthahna leh tualthah tumna thubuai laka ta tlan chhe mek Kehio te unau pahnih man turin Arizona Swat team te chu an che ta. RV kawngkhar chu an han put hawng thuai a, rang takin RV chhungah lutin a chhunga lo mu te chu che lo turin thu an han pe a. Khumah chuan mipa pahnih chu an lo mu ngei mai, an zim tawt hneh hle a an in ngai a, an hlim hman viau. Mahse, chung mipa pahnih te chu Kehio te unau ni lovin midang an lo ni, RV dik lo zawk an lo hup a lo ni reng mai. Ni engemaw zat a liam leh hnuin Woming Highway patrolman pakhat hian a chhiat avanga kalsan tak Kehio te RV chu kawng a lo inhung hi a hmu a. FBI te chu hrilh hre vatin enfiah atan RV chu an hnuk sawn. Woming Police te chuan RV dap phalna warrant te la chhuakin RV chu uluk takin an dap ta. A chhunga bungrua awm zawng zawng pawh chipchiar takin an chhinchhiah thlip thlep a. A hma a kara an hmuh thin ang tho khan he lirthei chungah pawh hian silai thahnem zet leh silai mu tam tawk tak, FBI jacket lem leh US Marshal Badge te an hmu chhuak a ni. RV chhung chhuar pakhatah chuan puak thei thil thuh rukna an hmu chhuak a, chutah chuan bum tihpuah nana hman chi, battery, leh hmanrua eng emaw zat an hmu chhuak. Chu lirthei chungah chuan bawm kam ruk a awm theih avangin trooper te chuan ATF bomb squad te an chah a. Chu lirthei awmna bul hnaia awm hnuchhuitu te leh thuneitu te chu hmun him lamah thiar chhuah an ni nghal. Bomb squad te chuan RV chu a tah tul te tein an enfiah ta a. Uluk taka an enfiah hnuin bawm puak thei mai tur hmuh chhuah an nei lo. Mahse, hlauhawm erawh a la kiang mai tlat lo mai. ATF agent Jordan-a sawi danin, Kehioa te unau chuan bomb siam chhuahna hmanrua changtlung zet mai an lo nei reng a, chu chuan tharum thawh theih dinhmunah an ding tih a ti chiang. Bawm siam chhuahna tura hmanraw pawimawh chi hrang hrang an hmuh, thir bur, bawlhlo chi hrang hrang te leh bawlhlo inchawhpawlhna thleng kum te, thlit fimna hmanrua te leh bawm tipuaktu ber siam chawp kep te chuan chu RV ah chuan bawm siam chhuahna changtlung zet a awm tih a entir a ni. Chu lirthei atanga receipt an hmuh atangin Taehyeo te chhungkua kalna chin chu an hre zel a. Warming a RV chu an hnut chhiah hmain West Virginia, North Carolina, Alabama, Texas leh Montana State te an pal tlang tih a hriat theih. An thu hriat ruk danin chanchin an hriat hnuhnun berah chuan Chevy-a chu Indianapolis-a a lirthei ruk nen hmuh a ni a, Cheney-a leh a nupui fanaute erawh an RV-a chhiat chin atangin an relh bo ta niin an ngai. Chuta chin chu hnu chhui zui tur nei lovin an awm ta a ni. Mipuite ṭanpuina dawn ngei beiseiin FBI leh ATF-te chuan Kehiote man an ni a, thiam lo an chantir theih nan chanpui theitu hnenah a phu tawk lawm an pe tura an thawh ho theih tur thu an puang chhuak a. He thil hi ngaihthah mai chi a ni lo. Dan kenkawhtute inrawlhna niin heng an mizawnte hi supremacy group te nena inzumna nei mi hlauhawm tak an ni bawk. He mite man tir theitu chuan US dollar sang ruk lawih a dawng dawn a ni. Chutianga an hma lakna avang chuan thu rawlh ruk za chuang teh meuh an dawng nghal a. Tual chhung mite hnen atanga an thu dawn chu Ohio State Police ten an bawh zui nghal. Ohio State pawn lam thil chhui zui ngai erawh FBI leh ATF ten an um zui thung a ni. June ni sawm paruk chuan investigator ten an beisei em em thu thar an dawng ta. Stephen County, Washington Sheriff chuan Shaney Kehioa thian pa hnen atangin phone call a dawng a. Chu pa rawn sawi danin Shaney-a chuan thu neitute hnenah inpek a duh a ni. Kum sawmhnih pakhata upa Cheney Kehio chu thuneitute hnenah inpein thla eng emaw zat liam ta a, a unaupa nen an kalna chin zawng zawng chu a sawi chhuak ta vek a. Warming-a an inkah hnuin Cheney-a chuan car ruhin an inkhuarna hmunah a va let a, chutah chuan a nupui fanaute leh a u nupui fanaute lam khawmin Chevy-a chu Huaming ah an va hmu a, chutia an chhungkuah an inhmuh hnu lawk chuan an RV chu a chhe ta a ni. Investigator te a hrilh zel danin a unaupa leh an nupui fanau te chuan Utah chhim lama ranch pakhatah an tum ta a ni. Chu ranch neitu nupa te chuan Kehio te unau leh an nupui fanau te chu an ranch hna an thawh sak dawn avangin an zinga khawsak ve an lo rem ti a ni. Mahse an dinhmun chuan chhiat lam a pan ta thuai a, Chevy-a chuan a thinchhiatna a thunun zau tlat lo. Cheyne-a leh a nupui Danai te ngaih chu a tha lo chho tial tial a. Xavier chuan a ma pual a, white supremacist pawl din a duh ta tlat. Thlahtute zingah Native American thisen kai an awm avangin a ma nupui ngei Karenai chu thah a rilruk a ni. A nau paruk te a ma rinna kawnga a hruai theih nan amah hringtu ngei a pa Karbie leh a nu Glorey te pawh thah a duh a ni. Ohio inkahna thlen atanga thlali tlin hma hret June ni sawm pahnih khan Xavier chuan a rilru pian sualna chu a unaupa chungah a lantir ta a. Cheyne-a'n Police-te a hrilh danin an unauin an insual a, chumi avang chuan ama nunna chauh pawh ni lovin a nupui fanaute nunna atan pawh a hlauhawm niin a hria a ni. Police te a hrilh zel danin Chevy-a chuan Mueller te bungrua eng emaw zat a la kawl a, Mueller te chhungkua chu a rek hlum a ni, tiin Shaney-a chuan a u chu a puan fai ta vek mai. Chevy hian an chungah eng thil nge a ti leh dawn an hre si lo. Shaney-a leh a nupui fanau te chuan zanlaia Utah atang chuan Washington State lamah an tlan chhe ta a, Hmel sang khat zet an rawn inkhalh a ni. Thuneitute chuan finfiahna dang zawngin Shania motor khalh chu an han enfiah a. Lab examiner chuan chu motor Chevy Kehiota a ni thin, a rawng dik tak a pawl chu rawng danga thlak a ni tih a hmu chhuak. Lirthei rawng thlak hi chu sam takin a hriathrân theih mai a. Lehkha den inthuah ang mai hian bet churh loin rawng hlui leh thar te chu an inthuah a ni. Chutiang chuan rawng inthuah te chu a thliar hran thei a, rawng an test na result chu a chiang ta. Kehioa motor a rawng pawl an hmu leh Mueller te phuar nana hman duct tape a rawng pawl them te chu a inmil ta chiah mai. Chevy Kehioa laka finfiahna an neih te chu a rinawm tawk a, mahse Xavier man tum erawh hna aw lai tak a ni hauh lo vang. Investigator te chuan Xavier tumna Utah hmun kilkhawr tak mai chu an va pan a ngai a ni. Arkansas-a mi pathum thahna leh Ohio-a tual thah tumna thubuaia an mi duh White Supremacist Xavi Kehio-a chuan ral thuam rip tak kawlin a nupui fanaute nen ranch fianrial takah an biru a, Utah chhim lam ram ruak zau tak maia tual that tu va man tum chu agent te leh Taehyua nupui fanau te tan ngei pawh a hlauhawm dawn tih hriat sa a ni. Thil pawi tam zawk a thlen loh nan FBI leh ATF te chuan an mi duh man dan tur ruahmanna fel tak an duan chhuah a ngai a. Agent Will Longa chu an ruahman pevil tura chanvo pek a ni bawk. An thil buaipui lai chu hriatchhuah a nih hlauh chuan thil pawi tak a nih dawn avangin thuruk vawng turin Agent Will Longa chuan hlim thla angin a ruk thei ang berin a thawk a. Xavier nupui leh fate chu inkahna lo thlen palh thulh pawha an tawrh ve an duh loh mai bakah, mi tanghren hostage-ah an chang mai ang tih a hlauhthawnpui a ni.

Tichuan dawr atanga ran chaw la tura Chevy-a khawchhung luh hun tur chu Levitt-a chuan agent te chu a hrilh ta. FBI te chuan ran chaw zawrhna dawrah man mai chu hun remchang ber niin an ngai a. A chhan chu chulai ran chaw zawrhna leh a chheh vel te chu an ruahmanna tiba hlah theitu lak atangin an thunun thei dawn a ni. Tichuan, Shebia leh Levita ten khawchhung an luh hma a, an awmna theuh tura an awm hman nan darkar hnih chiah investigator ten hun an nei tihna a ni. Hun an nei tam lo hle mai. Shebia te thlenna chin lo hre turin kawng dawngah chuan thli thlai tu pawl an dah a, an ni hian an thlen chin an rawn sawi zung zung dawn a ni. Shebi Kehion an ruat luk loh hmuna motor a tih din takah chuanin, An ruahmanna chu a hre chhuak a, tlanchhiat a tum ta emaw an ti hman hial. Mahse, Kehyoa chu motor atanga rawn chhuakin kawng sir dawrah a lut a. Kawng sira Kehyoa lo en thla tura an dah pakhat chuan radio hmanga thil awm dan rawn sawiin engtia tih tur nge tih a zawt. Kehyoa chu man tur nge ni a, a thianpa Leveta chu hmun him lamah dahsawn zawk tur tih thupek chu a nghak ta ran mai. Hun eng emaw ti chhung chu eng thil nge lo thleng leh dawn tih hria tumah an awm lo. Reilote hnuah Xavier chu soda bur kengin dawr atang chuan a rawn let leh a. Xavier chuan rinhlelhna a nei lo niin a lang. Motor-ah lutin an tlan chhunzawm ve leh ta nghal mai a. Khawchhung lamah thung chuan Chevia leh Levetta te lo thlen hun tur chu agent sawmhnih panga aia tam maiin a lo nghak ran tawh mai. Inchung lamah silai kap thiam an dah a, ranchaw dawr pawh an hual hneh hle bawk. Agent thenkhat dawr bul hnaivai chenna inah an lo bi ru a, anni hian Chevia tlan chhe tur leh mi a hreng tur an lo dang dawn a ni. Agent Willownga chuan rancho dawr kawtah chuan a motor-a rancho a hlang der mek a. Chutih lai tak chuan an ruahmanna chu a sukuk leh hman tep mai. Radio-ah chuan Xavier ten hmun an chhinchhiahna an rawn thlen thu a rawn thawn a. Chulai hmun atanga rancho dawr chu minute khat leka tlan thlen theihna a ni tawh a ni. Chutih lai tak chuan lo neitu pakhat hian engmah hre loin FBI ten Chevy-a motor dinna tura an lo ruahmanna hmunah tak chuan a motor a rawn din tir ta chat mai. Agent Will Long-a chuan chet lak nan second chhe te bak a nei ta lo. A kuta FBI badge keng lang chungin motor dinna lamah chuan a va tlan phei a. Chu pa hnenah chuan, Chulai parking lotah chuan dan la ka ta tlan chhe mek, mi hlauhawm zet mai a rawn inkhalh thleng tep a, a dinna lai tak chu man an tumna a nih thu hrilhin parking lot chu a chhuahsan vat a ngaih thu a hrilh. Chu lo neitu pa chuan thaw awi takin a motor chu a tlan chhuahtir ta nghal a. Agent Willownga pawh a awmna hmunah chuan a let leh nghal. Second tlem a ral hnuin Chevy Kehio-a chuan parking lawtah a motor chu a rawn din tir ta a. Motor atanga a rawn chhuk dawr chhung a pan tur chiah chu Agent Willownga chuan Silaia tin chungin FBI an nih thu sawiin lei a bawk tur chuan thu a han pe nghal a. Agent Willownga leh a team te chuan

Pu Laveta hian hnung zang na a nei a, Pu Laveta chunga hawihhawmna lantir nan hung chhunga a rawn luh theih nan Gerena-i chuan an chenna atanga rawn chhuakin Dai kawngkhar a rawn hawn sak thin a ni. Dai kawngkhar hawng turin Gerena-i chuan in a chhuahsan ngei ngei a ngai a, chu chuan FBI ten an man theih nan hun remchang a siam sak ta thung a ni. Pu Leveta chuan truck chu rawn khalh zelin dai kawngkhar bul atang chuan horn a han hmet ri a. Willownga leh agent dang pahnih te chu Pu Leveta truck hnungah chuan an biru ran mai. An beisei ang ngeiin dai kawngkhar hawng turin Karenai chu inchhung atangin a rawn chhuak a. Dai kawngkhar chu a rawn hawng ta. Dai kawngkhar lam thlira hawlh kalhna a buaipui lai tak chuan agent te chu Truck hnung atang chuan a rawn zuang chhuak a, FBI an nih thu sawiin ban phar tur chuan thu an han pe, an han dap nghal a, a kekawr hnung i te ah chuan nine millimeter pistol a mu lo in thun sa an hmu chhuak, an lak sak ta nghal a, Karenai chu an man ve leh ta, Will Long-a chuan Pu Levita ram chhunga awm Kahio te trailer dap phalna a la a, trailer chu an enfiah hmain trailer chhunga awm naupang te chu him taka rawn chhuahpuiin lo neitu Pu Levita kutah an hlan ta a ni. Chutia an tih hnu chuan trailer chu uluk takin an han dap a, silai leh ral thuam tam tham zet an hmu chhuak. Inhual behna a thlen a ring lawk a ni ngei ang. Chevy Kehioa chuan tukverhtin bulah chuan a muthun sain silai a lo chhawp lawk teuh mai a ni. A tawpah chuan unau pahnih te chu thuneitute kutah an awm ta. State leh tual chhung dan bawhchhiatna hrang hrang sawm paruk zet hmachhawn turin an unau pahnih chuan phurhsawn an ni ta a. Federal dan bawhchhiah a puhnaah Shrivia chungthu chu Arkansas-a ngaihtuah hmasak tur a ni. A tawpah chuan Shrivi Kehioa chu rawng taka Bill-a Nancy leh an fanu kum riat mi Sarai te thahna tiamin Federal thubuai sawmnga pasarih lai awrh tir a ni ta a. A thubuai chu thla thum zet ngaihtuah a ni a, parole tel lova dam chhungvawi thum tang tura hremna pek a ni. A chhan chu Federal danah parole theihna a awm loh vang a ni. Chevy-a unaupa Cheney-a thung chu mahni inven nana tih angin inchhal mah se, a laka state hnuaia thubuai an siam sakah chuan thiam loh chantir a ni ta thauh a. Chung zingah chuan Wilmington-a inkah tuma tualthah tumna thubuai pawh a tel a ni. Tichuan Cheney Kehio-a chu kum sawmhnih pali tang tura hremna pek a ni bawk. Aw le, kha tih zawng kha vawiin atana kan tih chhuah thei chu a nia, kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga a tawp thleng min en sak tu te chungah a bik takin lawm thu kan sawi e, ni hman nuam vek u le.